Essalamualeýkum hormatly ildeşler. Şu gün iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň onunjy dekabr hepdäniň üçünji güni. Hoş geldiňiz Demokratik oppozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Hormatly ildeşler, şu gün ine onunjy dekabr e, bütin dünýäde Adam hukuklaryň güni diýip hasap edilýär. Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda Adam hukuklary ýagny Bütindünýä adam hukuklaryny goraýan jarnama kabul edildi. Ine şol jarnama kyrk sekizinji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň tarapyndan kabul edildi we bir müň dokuz ýüz ellinji ýyldan başlap ýaňky her onunjy dekabrda Şu baýram adam Jarnama kabul edileni üçin Adam hukuklaryň baýramy diýip, Adam hukuklaryň güni diýip hasap edilýär. Hormatly dinleýjiler, ine biziň efirimize goşulýan adamlar bar. Men size bir topar myhmanlary çagyrdyp, indi Muhammet Öjeýew. Muhammet aga, salowmaleýkim, hoş geldiňiz. Salam Myrat, salam watandaşlar.
Muhammet aga biz hem ýutubda hem tiktokda efir alyp barýas. Salowmaleýkim hormatly ildeşler. Men kaska geýmeli bolýan sebäbi gije boldy. Men gastinsada ýaňky adamlara azar berýän şoň üçin gaty ses çykmaz ýaly men şeýle kask geýmeli boldumda. Men ýene bir gezek ýatlap geçýän şu gün onunjy dekabr adam haklary güni ýagny Bir müň dokuz ýüz kyrk sekizinji ýylda, Beýik Watançylyk urşy gutaransoň, kyrk sekizinji ýylda Bütin döwletler üýşüp, Birleşen Milletler Guramasynda, ýagny adam hukuklaryny goraýan Jarnamany kabul etdiler. Bir müň dokuz ýüz ellinji ýylda bolsa karar çykardylar, şol adam hukuklaryny goraýan Jarnama kabul edilensoň, onunjy dekabrdan başlap, Adam hukuklary güni diýip ýaňky yglan edildi. Ine şo gün başlap bellenilýär şo gün. Hemme döwletler şo güni belläp, ýaňky Ýewrokomissar bar, şoňa doklad bermeli. Biz belledik, gowy adam hukuklaryny diýip. Gepiň tümmek ýeri, Muhammet aga şol kyrk sekizinji ýyldaky, kyrk sekizinji ýylda kabul edilen adam haklary goraýan jarnama Şol bir topar Konstitusiýanyň fundamenti boldy. Bir topar adam haklaryň, şu günki gezip ýören adam haklarynyň, haklarynyň fundamenti boldy. Ine, men size söz berýän, siziň şu barada bir aýtsaňyz, biziň halkymyza ýetirseňiz informasiýany. Sag boluň. Köňüň görmän.
Sag bol Murad aga. Murad aga onunjy dekabr bütin dünýäde Adam hukuklar deklarasiýasy ýa jarnamasy kabul edilen güni. Şonda bütin ikinji jahan urşundan soň dünýäde täze bir düzgüni salar ýanak hemem dünýäde indiden beýläk şun ýanak urşlaň öňüni alar ýanak islendik ýurduň içindäki problemalar parahatçylykly çözüler ýanak Adam hukuklary deklarasiýasyny özüne esas edip alynýar. Ýagny şol Adam hukuklary deklarasiýasy dünýäň dürli künjeklerinde doly ýerine ýetirilse, belli bir derejede ýurduň içindäki gapma-garşylyklaryň öňüne geçip bilýärler, uruşlaryň öňüne geçip bilýärler, adamlar asuda ýaşap bilýärler we şo bilen bilelikde howpsuzlygy her ýurduňky üpjün edip bolýar. Şol üçin hem Adam hukuklar deklarasiýasy esasy dokument hökmünde indem beläk dünýäde uruş bolmar ýaly öňüni alar ýaly uruşlaryň şu deklarasiýany kabul edilýär we hemme döwletli-de borçly bolýar şony ýerine ýetirmeli. Şo sebäpden hem onuň strukturasynda adam-hukuklar deklrasiýasyny ýerine ýetirilmek ugrundaky dokladlary ýurduň beýleki onuň agzalaryň içindäki ýurtlaryň içindäki bolýan adam-hukuklar bozulyşyny ýa şol deklrasiýanyň ýerine ýetirişi hakynda dürli komissiýalar bar, dürli nabludateller bar. Şol üçin her ýylam Hemme döwletli ýurduň içinde adam hukuklar deklarasiýa ýetirilişi barada doklad ýazýarlar we garaş hökümete degişli we hökümetede dä degişli guramalar öz dokladlaryny taýynlap reportlaryny her ýyl berýärler. Şol üçin adam hukuklar deklarasiýasy diýilýän zat otada esas adam alynýar, ýagny adamyň hak hukuky. Bir adam azat eneden dogýar, we ol azat ýaşamaly we Hudaý tarapdan adamzady ýaradylan zatlar, tebigy zatlar, adamlara ýaşamaga gerek bolan zatlardan şolaryň hemmesi şol zatlardan berhurdar bolmaly, şol zatlar bilen üpjün edilmeli. Elementarny adamlaryň isleglerini islendik bir döwlet kanagatlandyrmasa, şo ýurtda bulaşyk bolýar. Şo sebäpden hem Bir ýurduň içinde parahatçylygy üpjün etjek bolsalar, şo ýurtda adamlara hökmäni derejede birinjiden ýaşamak üçin gerek zatlar, ýagny iýmek, içmek, şo doly üpjün edilmeli. Ýagny döwletleriň boýnuna goýdular, islendik döwletler öz halkyny iýjek-içjegi bilen üpjün edilmeli. Eger bir döwlet şony üpjün edibilmese, onda on onuň beýleki agzalary şo ýurda kömek edilýär. Şo sebäpden eşidýändirsiňiz, Afrika döwletlerine un ugradyldy, ýene bir zat gumanitarny kömek ugradyldy diýeni şundan ybarat. Ýagny halk eger bir döwlet öz halkyny azyk üpjünçiligi bilen üpjün edip bilmese, beýleki döwletler şoňa kömek edýär. Ikinji zat, bir ýurduň içinde adamlar ýurduň içindäki bar problemasyny günbe-gün duçar bolýan problemasyny çözer ýaly şolara açyk ýol görkezilmeli. Ýagny kanun esasynda öz meselesini aýdyp biler ýaly. Beýan edip biler ýaly. Özüne degişli problemany çözmek üçin degişli guramalar döretmeli. profsoýuz guramalaryny döretmäne, synpy toparlaryny döretmäge, öz birleşiklerini döretmäge we syýasy toparlary döretmek üçin doly hökümet konstitusiýa esasynda şert goýmaly. Şony eger goýmasa, ýagny bir ýurduň içindäki Meseläni hiç wagt dogry çözüp bolanok. Adalatly çözüp bolanok. Halkyň gatnaşmagynda meseläni çözüp bolanok. Ýurduň içindäki dawalary, syýasy dawalary çözer ýalam, ýurdy kim dolanmagyny, haýsy topar, haýsy bölek, haýsy syýasy topar dolandyrmagyny, nähilli syýasat alyp gitmegini belli eder ýalam, syýasy toparlaryň haýsy biri wagtlaýynça ýurt dolandyrylýanda, şol üçin azat saýlawlary geçirmeli. Azat saýlawlaryň esasynda halk indiki dört ýyl ýa bäş ýylyň içinde haýsy syýasy kursy alyp gitmegini şonda belli etýändir. Şol üçin saýlawlar örän azat adamlaryň gatnaşmagy bilen metbugat azatlygy doly üpjün edilmegi bilen başlan edilmeli. Üçünji zat, bir ýurduň içinde hökmän halkyň içindäki naprýažonnostyny peselder ýana, ýurduň içindäki problemalary ara alyp maslahatlaşar ýana, bar problemany beýan eder ýana doly ýagdaýda metbugat azatlygy üpjün edilmeli. Ýagny her bir döwletde metbugat azatlygy doly üpjün edilse, ýagny ýurduň içindäki problemalar açyk aýdylýar we açyk aýdylandan soň şoňa dürli podhodlarda ara alyp maslahatlaşylýar. Şoň netijesinde-de döwlet dolandyrýan adamlar netije çykaryp şo meseläni çözjek bolýar. Şo bilen bilelikde ýurduň içinde parahatçylykly mesele çözülýär. Dördünji zat, hökmän halk öz meselesini çözmek üçin nizawizm, ýagny döwlete degişli däl, adalatly, kanun esasynda çözülip çözüp biljek sudýalar bolmaly. Eger şol bilen üpjün edilmese, onda hiç wagt adamlaň arzlary çözülmeýär. Adamlar nirä ýüz tutjagyny bilenakdyr. Şol üçin şu ýurduň içinde her kim öz meselesini çözjek bolup, dürli metotlar bilen şoňa çemeleşýärler. Şolam graždanskiý urşa, terrora, özlerini öldürmeklere, birini pyçaklama, bikanun ýollar bilen meseläni çözmegine getirýär. Şol üçin adam hukuklary deklarasiýasy her ýurduň içinde doly ýerine ýetirmeklik şu ýurdy doly parahatçylykly ösüşini doly üpjün edip bilýär. Şol üçin her ýurduň içinde adam hukuklary deklarasiýasy ýerine ýetirilse, şo ýurtlarda ösýär, şo ýurtlarda jemgyýat salym bolýar, şo ýurtlarda halk hakyky orunlaryny öz ýurdunyň içinde tapýar. Şo halkam kösenmeýär. Men boldum Murad aga.
Okey, sag boluň Muhammet agam. Netijeli düşündirdiňiz. Hormatly ildeşler, menem öz geljegimde aýdýan Eger-de Türkmenistanda adam haklaryna hormat goýmasak, ösüş ýok, Türkmenistan güllemez, diktatorlyk öser, bikanunçylyk, korrupsiýa öser. Şul biziň ýaşamyzyň, ýaşamagymyzyň, biziň ýaňky jemgyýetimiziň, biziň maşgalamyzyň, biziň özümiziň fundamenti adam haklary. Sen köçä çykýaň, hakyň bolmasa, seni islendik melise, islendik polis etjegini edip ýören bolsa, o ýaşaýşyň düýbi ýitýär, ýaşaýşyň manysy ýitýär. Ine şoň üçin gaty wajyp zat adam haklary. Eger-de biz döwlet boljak bolsak, ösjek bolsak, beýleki halklar ýaly hormatlanjak bolsak, adam haklary öňde bolmaly. Şoňa prezidendem boýun egmeli, Onuň saýlan, bize hyzmat etmek üçin hökümedem boýun egmeli we halkyň özi adam haklary goramaly. Şoň künde türkmen halky adam haklary üçin göreşýänleriň sany türkmen halkynyň içinde bir bir prosendem ýok. Ine şoň üçin köçä çyksaňyz kezzaplar, ýaňky polisler, MHM-ler, prezidentler etjegini edip ýör. Biz göreşemzok öz haklarymyz üçin, biz haklarymyzy saklamzok. Biz her wagt aýdyp gelýäris, bäş ýyldan bäri Konstitusiýanyň içinde berkidilen adam haklary, biziň haklarymyz. Biz göreşemzok. Siz diýersiňiz, Murad aga, aý, bizi diňlänoklar, suda barsaň sud diňlänok. A diňe Türkmenistanyň içindäki guramalar däl-ä, bütin dünýä guramalary bar. Aýlanyň, wideo, tik-tok ýapýaňyz-a, näme gorkýarlar? Polis öýüňize gelip, basşlar edip gorkuzjak bolup, ony etmeseň, haýyş edip gorkýan-a. Eliňdäki bir telefon seň adam haklygyňy goraýar, seň haklygyňy goraýar. Şoň üçin, ine, soňky döwürlerde her kim TikTok-a ýazýar, garry mamalary çel TikTok-a ýazyp goýýar. Berekella! Ine, şeýdip biz jemgyýetimizi, haklygymyzy, geljegimizi, ösüşimizi saklap bilýäs. Gynansak-da biz şuny etmedik otuz dört ýyllap, ine näme boldy? Ol haramzada Gurbanguly çykdy, haramzada ogluny çykardy, haramzada gyzyny çykardy, haramzada ýa-ni Kerimini çykardy. Biz olaryň gullary bolduk. Entäp ýör daşa ýurtda haksyz. Daşary çykan adamlar, işläp ýören adamlar haksyz. Hiç zatsy gezip ýör. Ne strahowkasy bar, ne wizasy bar, ne dokumendi bar, ne alýan aýlygy beýlekilerden pes. Şo haksyz boldumy şol? Hak diýilýän zat diňe konstitusiýa bilen Türkmenistanyň içindäki däl. Türk ne içinde bar, ne daşynda bar. Bu bu utanç zat. Şonuň üçin şul adam haklary güni men size ýatladýan, ine Muhammet aga-da ýatlatdy. Biz ösjek bolsak, adam haklarymyzy elimizde bolmaly. Biz adam haklaryny üçin dişimiz bilen şeýle alyp, saklap göreşmeli. Başga oň ýoly ýok. Pikir etmäň seň prezidentiňmi, seň we ýallak serdaryňmy, ýa ýallak gurbangulyň seň haklaryň üçin göreşer, gorar gije gündiz ýatmaz. Ýok, pikir etmäň. Oň geregi ýok seň haklaň. Gaýdyp ogurlap bilse ogurlajak. Ýa köçede gezip ýören polis, MHM seň haklaryň üçin gije gündiz göreşer edýämi? Ýok. Saňa gerek şo haklar. Olar gerekkä seň hakdaň. Saňa gerek şo günler. Saňa gerek geljek. Sen göreşmeli. Sen çörek iýjek bolsaň, seň agzyňy çeýnemeli-ä, çöregi iýmeli-ä sen. Ine şol ýaly, sen durmuşda hakly boljak bolsaň, hak üçin göreşmeli, saklamaly. Serediň Azat Şyhyýewa. Iki doganyny basdylar. Gije-gündiz durman hereket edýär haklar üçin. Hökman şu birini basynça garaşmaly däl-ä, öňüni almaly. Ine Ýewropanyň bir gowy zady bar, hemme zady öňünden alýar. Öňünden taýýarlyk görýär, öňünden alýar. Sen bärde şeýle bir neme bar, ony men düzdüm. Kalite sa söpripah. Eger-de sen öz durmuşyňy Kaçysyny etjek bolsaň, men käwagt rusça goşaýyn bagyşla saňa. Oň öňünden taýýarlygy bolmaly. Bir günde şeýle bolmaýar. Öňünden taýýarlygy näme? Ol owadan maşyn, owadan iş däl. Oň düýbi ýaňky düýpli üýtgeşikler, düýpli ösüşler, düýpli fundamental zatlar bolmaly üçin. O näme? Çagaň bilim almaly, mekdebe gidenine hiç kim azar bermeli däl, polis emhene goramaly şony. Baranda mekdepde oň bilimi bolmaly, olam bir haklaryň bir görnüşi. Mugallym şoňa bilimler bermeli, ol ýaşasyn Arkadagly Serdar, o zatlar bolmaly däl, hakyky bilimler bermeli, olam bir hak. Şol ýaňky ýaramasa sen bolnisa ak gidýäň, arkin bolýaň, şo ýerde kwalifisowany ýaňky doktor şoňa seredýär. Şony ýaňky bejerýär, kömek edýär. Olam bir medisina haky. Ertirki gün medisinadan alyp öýe gelýäň, wakansa gidýäň, ýa dynç almana, çagalaň. Gidýäň, ýolda seni gaýy saklanok, hakyňy ýeňok. Olam bir hak. Sen baryp dynç alýarmyň? Saňa gije jaň edenoklar, polis geldi öýüňe, ine öýüňi aljak bolýarlar. Olam bir haklar. Şuny hem hak bilen işlemeli. Şoň üçin düýpli bolmaly şu zatlar. Eger-de sen ýaňky uly hilli durmuşda ýaşajak bolsaň, oň düýbi bolmaly. Ol häzirki iki sany iki kelli prezident ýaly däl ol çäre Hakyky prezidentler bolmaly. Hakly, haklygymyzy ýaňky neme diýýän, o çäreçiler gezmeli-dä. Bir çäreden beýleki çärä gatnap ýörler iki sany samsyk. Ol ýaly bolmaly-dä. Iki sany akmak bütin dünýäde Türkmenistany ýaňky pozor etdiler, çäreden çärä gatnap. Indi çäreden çärä diňe Türkmenistan däl, Türkmenistandan başga çärä indi Özbegistana gidýärler, Gazagystana gidip çäre geçirip gelýär, Rossiýa gidip çäre geçirip gelýär. Bular çäreçiler. Bular prezidentem diýip bolnok. Utanç prezident diýmek. Başarýan pohlary ýok. Edýän zatlary ýok. Çäreçiler. Iki sany çäreçi. Üçünjisi hem goşuldy. Olam çäre edip ýör hemme ýerde. Bul iş näme oňa? Hydyry gören çäreçiler o beýleki diýer-ä, ýallak. Şoň üçin haklar üçin göreşmegiň metodlary million. Ýallak çykýamy ýaz kommentariýa. Ýa ol Beýle psih bannoý çykýam geldi keriz ýaly. Ýaz kommentariýa sen näme diýýäň o ýaşyňda utulyňokmy diýip ýaz kommentariýany ýerine goý. Polis bir zat diýýämi ýerine goý. Haklyň bolýamy ýaz. Şeýdip reaksiýa bermeli. Hökman eliňe ýarag alyp pyçak alyp göreşip öldürmek diýen zat ýok. Ýa şol reaksiýa bizde bolmansoň şu güne geldik. Ol özüne urmaýan porsy poliseski bizi masgara edip ýör. Elin gaňryp alyp gidip ýör. Nirede bar bu zatlar? Biz bize bagly. Şoň üçin adam haklary, konstitusiýany biz dişlerimiz bilen saklamaly. Ellerimiz bilen birine elletmeliler. Göreşemizok, hiç zat edemizok. Gaýtyp Gurbanlyň berkiden, ýagny goýan, wertikal goýan korrupsiýasyny finansirowanie edip ýörüs. Daşary ýurda gidip gul bolup şoýdan maşgalamyza pul iberip olaram zýatka berip ýörlerde şul korrupsiýany ýa şul diktatorlygy finansiýowat edip ýördi. Ine hakyky hakyky neme şoň üçin geljek ýok. Garaşyp oturmaň. Häzir arkadagly serdar ýaňky öňe gider öňe gidibilmez mümkinçilik ýok ol çäreçi. Bir sany ykdysat sorag ömrüne çöz görenok. Bilenok. Maňa gelmäň diýýär. Bir gezek firma açyp görenok. Bir ýolbars bolup döwlediň bir kärhanasyny dolandyryp görenok. Ykdysady durmuşda bir gün ýaňky şoň aktýory bolup görenok. Ýa satyjysy ýa alyjysy ýa zawod gurujysy. Bir gezek marketingiň nämedigini bilenok. Menejmentiň nämedigini bilenok. Kakasy tarapyndan ikinji sert gutaryldy. Olam pasollar ulady, diplomlar berdi. Gulagyndan tutubam kagazy prezidente atyp goýdy. Siz näme garaşýaňyz ondan? Hiç zat. Garaşmaň, wagt ýitirmäň. Realny ýaşaň. Realny ýaşaň. Korrupsiýada ýaşap, korrupsiýa edip, öz, ýagny watandaşyňy aldap, oň puluny iýip gezjek bolsaňyz, onda şu durmuş. Mundan gitmäň. Eger-de hakyky sen özüň, maşgalaň, çagalaryň normal durmuşda ýaşajak bolsaň, bir ösen döwletde ýaşajak bolsaň, baran ýeriňde türkmen diýip sylanjak bolsaň, onda herekete girmeli. Başga alajy ýok oň. Ine şeýle, Muhammet aga. Biz häzir efirde tik tokda egerde biz eşdilýän bolsak ýazyň eşdilýär diýip soragyňyz bolsada ýazyň biz hem tik tokda hem ýutubda soragyňyza jogap bereris. Muhammet aga, ine şeýle bir halkymyň içinde soraglar bar-da. Biri men size aýdaýyn, şoňa sizem jogap beriň, menem jogap bereýin. Ine häzir aýdýarlar, Murad aga sen adam haklary diýýäň. Seret, amerikan prezidenti näme edip ýör? bütin dünýä tüýkürip, ýaňky OON-yň çykaran kanunlaryna tüýkürip, Putin bilen duşup ýör, Amerikanyň öz içinde haklary bozup ýör. Ine, häzir bikanunçylyk, bihakçylyk ýaňky öňe çykýar-da, döwür sürýär. Sen muňa näme diýjek diýip, ýaňky aýdýarlar. Hany, şu soraga jogap ber, onsoň menem jogap bereýin şu soraga.
Gözde, watandaşlar Şol adalatsyzlyklar bolany üçin dünýäň ýüzünde häzir uruşam bolmaz diýdim. Adam hukuklary deklarasiýasy doly dünýälerde ornaşmadygy üçin häzir dünýä üçünji jahan uruş prosesini geçip otyr. Amerikanyň problemasy öz problemasy. Ol özleri çözerlermi? Bizem eger Tramp gelip biziň halkymyzyň hereketine Şoň etýän zadyndan zyýan ýetjek bolsa biz oň öňünde-de durarys. Biz Tramp gowy ýa ol erbet beýle diýen zat däl-de. Dünýäde onuň esasy öwne maksatnamasy şu adam hukuklar deklarasiýasy. Şonam dünýäň hemme ýerinde deň derejede ýerine ýetirilmese dünýäň ýüzünde uruş bolýar, hökmänem bolýar. Adalatsyzlyk bolýar. Bir topar adamlar başga adamlaryň hak-hukukyny depeläp baýaýaram we şolar töweregine howpam salyp bilýär. We şolam dünýäň ýüzünde häzir bolup otyr. Islendik diktator döwlet öwrenipdir halky gorkuzyp, urup, ýenjip, şo ýurduň mülküni eýelenip, özüni güýçli saýyp bilýär we şol maksadyny dünýä ýaýradasy gelýär. Şol üçin hem howp döredýär. Amerikada ýa beýleki Ýewropa döwletlerinde ol öz işlerinde adam hukuklary deklarasiýasyny belli bir derejede üpjün edip bilipdirler. Şol üçin hem gowy ýaşaýarlar. Biz hem nähilli derejede şol öz ýurdumyzyň içinde adam hukuklary deklarasiýasyny ýerine ýetiribilsek, şonça-da biziň jemgyýetimiz ösýär. Eger Amerikada-da eger şol adam hukuklary deklarasiýasy bozulsa, bilgin Amerikanyň içinde-de uruş dörär. Şol üçin hem Amerikanyň içinde ýöne mehanizm bolany üçin konstitusiýa boýunça günde miting hem geçirýärler. Kongresi rugsat hem berenok Trampa diktator bolmana. Çykarýan kararlaryny eýýäm kanuna daýanyp derrew ýatyrýarlar. Her ştatlarynda domokratlar eýýäm nemeleň trampistleň ýerini hem eýelenýär. öz içindäki göreş bolup. Şu göreş hem iminni şundan ybarat. Bir adam öz emyalyny, öz ideýasyny bütin Amerika halky zor bilen boýun etjek bolýar. Halkam boýun bol. O taýda şu göreş dowam edip otyr. Ýöne o taýda başga bir ugra bolanda biziň ýurdumyzda absolýutno adam hukuklary deklarasiýasy ýerine ýetiriler. Tramp öz halkyny talap elenok. Biziň haramzadamyz biziň halkymyza gün berenok. Adamlara öz dini faraýyzyny ýerine ýetirmäge rugsat berenok. Dindar adamlary tutup men sakgal goýjak, pegamberiň sünneti, men şoňa etikadym bar, sakgal goýjak, saňa näme, tutup sakgalyny syrýarlar. Ög, tutup getirip, arak içmeli-dä diýýär. Men haram diýip hasap etýän. Ýok, sen şuny içersiň diýýär. Ýogsa-da sen başjak diýýär. Şu weli otadan haýsy derejede? Adamly günde çykyş edip, arzlaryny hemmelik bardyk, barmaly ýerlere bardyk, ugur tapmany indi Tiktoka gelip öz arzylaryny aýdyp otyrlar. Bir adam inwalid, birinji gruppa, işläp bilenok, bäş çagasy bar. Biziň aktiwistimize ýüz tutýar, şeýle şeýle bir gaýrat et şuny alyp aýdyp ber, belkem prezident eşdip şu meselämizi çözüp bersin diýýär. A prezident muňa eşitmegä hiç, baryp o zadam öýüne baryp urup, ýenjip Sen geplemersiň, çykyş etmersiň diýipdi, ahyrda düýn habary geldi, aradan çykypdyr diýip. Ähä, şu nämeden gelip çykýar? Ýagny bir adamyň haky bar, hakyny talap etýär. Döwlet strukturasy eger halkyň meselesini çözüp bilmese, ol düýpden gurluşyk däl, ol gitmeli çüýrän. Ýa adalatsyz, ýa jenaýatkarlygy dolandyrýar. Şol üçin gitmeli. Abula gelip arz edýän adamy öldürýärler. Belkem ýalan bolsun. Ýöne eger şu dogry bolsa, oňa köp neme zyýan çeker dolan Türkmenistany dolandyryp oturan haramzadalar. Bu zatlar şeýle galmaýar. Şonuň üçin men näme diýjek bolýan? Şu dünýäde şu adam hukuklar bozulmagy boýunça ä dünýäň ýüzünde-de şu wagtlam uly dawalar bar. Putin hyjalat çekmäni Indiýa baryp näme diýýä? Biz diýýä orslary azat etmek üçin diýýä Ukraina çözdük diýýä. Indem bize Donbasy beriň diýýä. Gönder Putin şo Putin Ä Türkmenistanda we onuň nemesi boýunça azat saýlaw geçirmende, onuň hiç bir agzasy gelip Türkmenistana gatnaşanak şu taýda saýlaw nähilli geçýä sebäbi düýbünden nädogry diýä, a Putin gelip öz delegasiýasyny ugratýa, falşiwi dokumentlere gol çekip geçmedik saýlawlary geçdi togsan dokuz prosent şu utdy diýipdir şoňa ses berýär indi haýsybiri şu dünýäde kanunçylygy adalatlygy getirjek bolýar ähä şu haramzadalar bolany üçin ähä ukrain bilen uruş edip oty dünýäni bulaşdyryp oty türkmenistanda halk kösäp otyrlar ähä şunýanak güýçli bolany üçin ýagny adam hukuklar deklarasiýasyny gödek bozanlar üçin. Putin görmändir ony Türkmenistandaky bolýanlary. Iki sany Türkiýediň Orsýediň graždany hem Türkmenistany hiç garyndaşy galmandyr. Barýa barmaly edaralaryna barýa o meň hiç kimim ýok ştada. Men gitjek öz ýurduma Orsýede gitjek garyndaşlarym hemmesi şo taýda indi men ölmeli Ölsem hiý bolman bir eýe çyksyn. Men gitjek diýende şony goýberenakly olar. Putin hem eşitýär, şony eşitmeýäne biz hat bilen ugratdyk şu haramzada. Eger şol Adam hukuklary deklarasiýasyny eý haramzada ýerine ýetir diýen bolsa şu meseleler bolmaýar. Türkmenistan bulaşmaýar. Ýöne dünýäde şonýalak uly güýçli bolany üçin, şunuň krişesi bolup oturany üçin ä dünýä üçünji jahan uruşyna geldi. Şol üçin adam hukuklary deklarasiýasy bir ýurduň içinde doly sabudat edilmegi, ýagny şu ýurduň parahatçylygyny üpjün etmeklik, şo bilen bilelikde dünýäde parahatçylygy üpjün etmeklik. Şu sebäpden häzirki dünýädäki bolup duran dawalar-da iýminli şu meseleden gelip çykýar. Bir topar döwletli öz ýurdunyň içinde hiý bolman şony sabludad edipdirler, a beýleki döwletli edenok. Şolaryň etmedigi üçin ä-hä şu dawala gelip çykdy. Mazmuny şondan ybarat. Şol üçin dünýäň geljegem şu meseläň çözülmegine bagly. Beýleki döwletlerde-de adam hukuklar deklarasiýasy nähili derejede sabudat edilýärine bagly. Boldy Myrat aga. Sag bol Hamid agam. Menem bir gysga aýdaýyn ine dogry häzir Tramp bir topar kanunlary bir topar ýaňky halkara şertnamalary bozýar dogry. Ýöne häzir dogry aýdýar Muhammet aga, şeýle bir döwletler, diktatorlar ösüp, diktatorlar şeýle bir nämä geldiler, demokratlar, radikal, ýaňky çözgüt gysga wagtda alyp bilmänsoň, şol ýaly Tramplar çykýar-da, asimizator diýilýär-dä, ýaňky musurlary ýygnap alýan. Şol ýaly adam çykyp, olar bilen olaryň dilinde gürläp, şolary ýok edip gidýär. Onsoň ýene demokratlar gidip, ýaňky demokratiýany dowam etdirýärler. Sebäbi adalatlyk demokratiýa bolmasa, öňde geljek ýok. Ne planetaň, ne döwlediň, ne durmuşyň, ne bir halkyň, ne halkyň içindäki bir maşgalaň, ne maşgalaň içindäki bir çagaň, bir adamyň, bir ene-ataň hiç hili geljegi ýok. Dünýä şeýle edildi, guruldy. Özüňiz serediň, bir işe barýaňyz, işleýäňiz, şo ýerde adalatlyk bolmasa, sen köp işläp bilmersiň. Ýa gidersiň şo ýerden, ýa-da biadalatlyk ýaşap, bagtly bolup bilmeýäň şo ýerde. Şol ýaly Tramp ýalyklar gelýär-de, Putine garşy göreşip, ýeňip gidýärler. Onsoň ony, elbetde, hem suda çagyrarlar, hem jogaplaryny berer. Ine, serediň, Sarkozi. Gaddafi nji wagt gitdi, häzir türmede otyr. Hökman jenaýada çagyrýarlar. Adalatlyk bolar. Şu gün bolmasa ertir bolar. Türkmenistan otuz dört ýyldan bäri adalatlyk ýok. Näme üçip ýok? Isleýän ýok adalatlygy. Ol Muhammet aga, Myratgurban ýene bir elli adam isleýär, ol ýeterlik däl. Ýedi million halkdan ýüz adamyň isleýäni ýeterlik däl. Adalatlygy minimum on prosent adam islemeli halkyň içinde. Onda adalatlyk bolar. Onda haklar bolar. Biz açyk herekede girmeli. Men her wagtam aýdyp gelýän. Şoň üçin ene dünýäde şol ýaly uruşlar emele geldi. Sebäbi ony demokratiçeski ýagny ýygnak geçirip, sesler berip çözüp bolanok. Käwagt bir döwletden ýene Amerikadan radikal saf tarapdan respublikan partiýadan radikalrak çykýar. Oňa ýörite maý berýärler. Bar sen çöz diýip. Çözdürýärler-de, eger kan bozan bolsa, onam jenaýada çekýärler. Şeýdip arassanyp gidýär dünýä. Diktatorlardan, bikanunçylykdan, beýlekilerden. Türkmenistanam intek oçurtdadyr. Ýadyňyzdan çykarmaň. Eýýäm Amerika bellap başlady. Hemme nemeleri ýapyp başlady Türkmenistan üçin. Içinde daşynda. Şoň üçin biz häzir elimize almaly hemme zady we meseläni çözüp biz şu meseläni çözüp gutarmaly. Başga ilajy ýok. Muhammet aga, dogrymy aýtsam meň köp wagtym ýok, sebäbi men hä gitmeli, ýöremeli. Şu gün belli bir gün bolansoň, ýa-da Azatlygyň adam haklarynyň güni bolansoň bir çykyş ederlidik-de. Wagtymyz bolmasa-da Muhammet aga bilen. Bir gysgaja jemleseň soň menem jemlesem we efiri bir ýapsak nähili bolýar. Murad aga men bir hoş habaram aýdaýyn Juma Sapardan bir habar bar. Hä hawa aýdyň şony. Hawa watandaşlar hemmäňiz siz tanaýaňyz Juma Sapary Juma Sapar biziň bir aktiwistimiz Türkiýede ol ýaman gahrymançylykly hereket etdi yzygiderli çykyş etdi. Ol Türkmenistanyň graždany, ýöne şol Özbegistan bilen Türkmenistan arasynda granisiýa çekilende, olaň obasy Özbegistanyň içinde galýardy, onsoň Özbegistana nemetikdi, ýöne olar Türkmenistanyň graždany. Şony Özbegistan gizläp, ogurlap, Özbekistana alyp gitdi, ony biderek ýalan nemele bilen on ýyllap türmä basdylar. Ýöne ol türmäň içinden hem zol biz bilen habarlaşýar, türkmenlere hemişe salam aýtýar, dowam ediň, hiç zatdan çekinmäň, menem alada etmäň, menem Hudaý bardyr, ol ýaman imanly, weždanly adam, öz halkyny söýýän adam. Şony häzir çykarjak bolýarlar, şu wagt spisegini berdiler, Äý ýedi adam şu täze ýylda çykmagy mumkin hemmämiz garaşýak a belkem çyksyn dip onsoň ikinjiden hemme türkmenistanlylara salam aýtdy ýaňy özbekistanyň türmesinden telefon etdi onsoň ýene bir esasy zat şu gün adam hukuklary deklarasiýasyna degişli zat On hemme döwletleri mejbur etýär, prezident tarapyndan ýörite Adam hukuklary deklarasiýasy ýurduň içinde ýerine ýetirişine göni kontrolly astyna alarýanak bir obmbudsmen bellesildi. Özbekistanda-da bar, şu Türkmenistanda-da bar. Ýöne Özbekistandäki biraz işleýär, hemme ýygnaklara-da gatnaşýar. türmelerem barlaýar. Şulam ýörite biz yzygiderli Juma Sapar üçin eýläk-beýläk ýüzlenýäk. Şol üçin ýörite Juma Saparyň ýanyna bardy. Şo türmäni barlady, içinde şolaň ýaşaýyş ýerlerini, ozaň medisinskiý obslužiwaniýesini, näme işler bilen meşgullanýarlar, näme iýýärler, hemme wideolary bar, men goýdumam. Nemede Juma Sapar bilenem ýörite oturyp gepleşdi. Ähengözde bir ýurduň içinde çala bir halkynyň meselesini çözjek bolýan adam ähä şeýle. Şoň telefonam ba, e-mailem ba, göni şo bilen habarlaşyp bolýa, arzyňy aýdyp bolýa. Türkmenistanda-da şo obmsmen ba hiç kim tananok, bilenagam, habarlaşybam bolanok. Türmeleň ýagdaýam kösenýär. Hiý bolmany, biz arzymyzy aýdyp bilsek, şol adam baryp bir gün türmedäki ýatanlary hiý bolmany pokazuha üçinem bolsa iýmitlendirip bilýärler. Bir gün şolar hiý bir normalny ýaşap bilýär. Biz şolam etdirip bilemzok. Şu haramzada şolam etdirip bilemzok. Şol üçin men näme diýjek bolýan? Şu Türkmenistan döwleti diýen döwlet däbi bi jinaýatkar topar. Bula dünýä bilen işi ýok. Şu zady şeýtdirip dolandyrmagyna-da bir zat sebäp bolupdyr. Şu güne çenli biziň prawozasnitni guramyzam ýokdy. Oppozisiýa-da ýokdy. Şu gün hem bäş ýyl mundan öňçä biz şularyň hemmesini böwsüp geçdik. Täze jemgyýetçilik döredi, täze prawozaşitni guramalar döredildi. Öňkileriň hemmesini Orsýetiň kömegi bilen Orta Aziýadaky döwletler kontrolda saklar ýanak degişli guramalary döredip, olarda arkaýyn halkyny kösäp ýördiler. Arkaýyn halkyny taladylar. Ýöne biz indi etdirtmeris. Biz indi güýjümizem bar, täze adamlar-da döredi. Indi biz o böwetleri praktiski aradan aýyrdygam. Dünýä jemgyýetçiligi, şol işleşýän guramalarynyň arasynda-da biabraý etdik. Şunýana aktiwistlere garşy hereket edýän adamlary suda-da berdik. Eýýäm rezultatynam biz aýdarys-aý. Indi olar ýa halkymyz bilen bolmaly bolarlar, ýa-da biabraý bolup, bärdenem kowularlar. Ýa türmä giderler. Şol üçin watandaşlar şu gowy habar Juma Sapary çykarmaklary mumkin. Biziň hereketimiz bat alýar. Täze adamla geldi, täze guramalar döredi. Biz halkymyzy yzynda durmaga ukyply, halkymyzyň sesi bolmagyna ukyply. Şol üçin hiç zatdan çekinmäni Hereketiňizi dowam ediň. Häzirem ýaňky bir inwalidi Türkmenistany urup öldürmekligem hökümetiň iň soňky derejesini nälaç edeýinligini subut edýär. Indi näme etjegini bilenok. Ýene-de şularam bir öldürip göreýin belki gorkmarmykar. Ýok, o gaýtam öz ömrüni ýakynlatýar. Halka gahar gazaby mindirýär. Indi öňküden kän tapawutly. Indi biziň wideoda çykyş edenlerimizi on müňlerçe, dört ýüz müň adam bir günde görýär. Şol üçin biz indi bir güýç. Şol üçin watandaş şu wideolary ýaýradyň, gollan, laýk goýuň. Şulaň özi özbaşly bir göreş, ýurdy arassalamak üçin, ýurdy kanunçylyga getirmek üçin ýurtda Türkmenistanda kösen berýäňiz. Sag boluň watandaşlar. Sag boluň Muhammet aga. Menem bir belläp geçjek bolýan. Ine, hormatly ildeşler, adam hukuklary bu abstraksiýa däl. Ýa bir owadan kagyzyň ýüzünde bir owadan sözler däl. Ýa-da saýlanan az sanly adamyň artykmaçlygy däl. Adam haklary, adalatly jemgyýetiň binýady, halkyň güýjüniň çeşmesi we her bir adamyň mertebeli ýaşap biljek geljeginiň açarydyr. Adam hukuklary güni bize ýatlama bolsun. Geljek öz-özünden döremeýär. Biz ony sözlerimiz, saýlawlarymyz, pozisiýalarymyz we raýdaşlygymyz bilen döredýäris, başgaça döräp bilmeýäris. Şonuň üçin men siziň hemmäňizi çagyrýan, biz adam haklaryny, ýagny öz haklarymyzy goramalydyr. Bize şu haklar gerek. Başga bir biziň goňşymyza biziň haklarymyz gerek däl. Biz o köçede gezip ýören polise biziň haklarymyz gerek däl. Ol ministre biziň haklarymyz gerek däl. Çäreçi, o arkadagly serdar arkadag, o arkadagly gyz oňa-da gerek däl biziň haklarymyz. Diňe bize gerek. Şoň üçin ýapyşyň haklara, adam haklary biziň üçin gaty wajyp. Şony biz goramansoň şu güne geldik. Biziň geljegimiz şoldur. Şonuň üçin fundamental zatlary goramaly. Beýle ýatsaňam, eýle ýatsaňam biz edäýmeli şony. Hemme döwletler edip-edip şu güne, gowy güne geldiler. Haýsy döwletler şony etmese, şoň güni hem ýok, geljegi hem ýok. Şonuň üçin siziň hemmäňize birinji gezek jan saglyk arzuw edýän we geljekde Şu günden başlap, haklaryňyzy gidirmäň, hiç kime iýdirmäň, ne polis, ne çäreçiler, arkadagly gyzlar, oglanlar, ýaňky serdarlar, Gurbangulylar ýa-da çüýrük tohum, gidirmäň. Biziň baýlygymyzy ogurlap ýörenlere gidirmäň haklaryňyzy. Siziň Haklygyňyz köpdür. Medisina hak, bilim hak, hereket halk hak, söz azatlygy, tebigy baýlyklaryň seň hakyň bar içinde, ýaňky bir bölegiň gelýän gidejiden hakyň bar almana. Sen döwlede ynandyň, döwlet şony alýar-da, jübüsini urýar. Çärçiler jübüsini urup ýörler. Ine, şu zat haklygyňyz gidirmeli däl. Näme, innik gepleşiklere çenli hoş sag boluň. Ýene bir anons etjek bolýan Muhammet aga, Türkmenistandan habar geldi, MHM habar ýaýradýar, Myrat Gurban gitdi syýasatdan, öz maşgalasyny çykaryp otyr daşa öwrüde, şonuň bilen ýaňky görüşi duruzdy diýip. Men hiç ýere gidemok. Men şu režimi ýykynçak, Dakansa gidýän, kim dursa-da dursun, ol öz işi. Men gidýän, meň maşgalam çykanok içinden. Meň maşgalam beýleki maşgalalar ýaly kösenýär. Şonuň üçin göreş diňe öňe gider durar, ýeňiş bolunça. Hoş sag boluň, indiki gepleşiklere çenli.